Язабыз, язабыз, яздыралар безне яздырабыз. Сәлам дуслар.
Сәлам Гүзәл.
Яңа атна башлану белән тәбриклибез сезне дә үзебезне дә хәят бу да бу атна бу атналар да башланып китте әйе бигрәк тә барча татарстанлыларны да QR-кодларның гамәлдән чыгарылуы белән котлыйбыз. Тәбрик итәбез барчагызны. Ниһаять, ниһаять. Э, сәүдә үзәкләренә кергәндә бер туктаусыз менә шушы кешеләрнең QR-кодларын эзләп, документларын күрсәтеп, менә шулай иттереп, әйе, аларның сумкаларында телефоннарын эзлиләр әле, башта наркотлык QR-кодларын эзлиләр. Менә шушы мәхшәрдән арындык болай аллага шөкер кемдер паспорт та таләп итте хәтта әйме әйе мин гел паспортымны да күрсәтеп керә идем паспорт янымда йөридер инде ләкин паспортны күрсәтәсе булмады аллага шөкер мин аны күрсәтмәс идем дә менә диерем сезгә ничә паспорт нишләп мин паспорт күрсәтергә тиеш кемгә әгәр дә инде полиция хезмәткәре булса күрсәтер анысы бер хәл әйме ә мондый гади сакчыга аның бит инде паспорт кагыйдәсе шундый иде бит инде синең паспортыңны гомумән Полиция хезмәткәреннән башка да беркемгә дә күрсәтергә тиеш түгелсең. Аңлыйсыңмы? Менә алай икән. Әйе, шулай.
Бу синең шәхси э, документың. Яңа кагыйдә чыгардылар дип күрсәтә идем. Юк, монда беләсең нәрсәсе кызык. Монда хәзер менә кем QR э, код өчен түләгән, әйме? Акча түләп алган. Все, обломайтесь. Бер нәрсә дә килеп чыкмады. Бер елга, э, бер елга дигән куар кодыгыз э, ике ай эчендә юкка чыкты да куйды. Әле тукта, иртәгә берсе көнгә нәрсә буласын берәү дә белми бит әле, Роберт.
Әле күптән түгел генә, юк, теге атнада, узган атнада шәйнәргә өлгергән темаларның берсе безнең җырчыбыз татар эстрадасының матур шибәр бер вәкиле Лилия Хайруллина Ну, ну, кем әйтә, кем әйтә алар? Син олимпиада турында әйтерсең дип. Олимпиадага без күчербез соңыннан. Менә иратларга күрдегезме? Менә никадәр яңалык бар әйме сөйләрлек. Ә ул иң беренче эш итеп күкрәк яңалык. Күкрәк турында сөйләшәсе килә Роберт. Юк, алай түгел. Күкрәк кагып олимпиада турында да сөйләрмен әле. Ләкин башта син Лилия Хайруллинаның Күкрәк ясату турындагы Әйе, э, җәмәгать, э, хәбәрен турында фикерләшергә. Син моны турыда ишеттеңме?
Ишеттем. Мин Нәрсә- хәтта, мин хәтта укыдым да. Нәрсәләр әйтә аласың син? Менә мәсәлән, мин тиз генә генә әйтеп куймы әле. Лилия моның турыда күкрәк Ачыктан кагып ачык, әйтте. ачыктан Күкрәк ачык кагып әйтте әйтте. ул әнә, әйе. Бер дә оялмыйча. Беренчедән, а, кыюлыгы, а, кыюлыгы алдында баш иям, Лилия. Бу бик тә кыю. Бигрәк тә безнең татар халкы арасында. Э, бик кыю адымнарның берсе дип әйтсәм ялгышмасмын. Лилия, молодец, моны халык белергә тиеш. Һәм аның менә болай пластик хирургия ясатуы. Ясатуы инде, әйе. Ул бары тик үзенең тышкы кыяфәте турында борчылгандыр дип уйлыйм. Гүзәллеген күрсәтү, әйме?
Хатын-кызның гүзәллеген тагын да менә Зурайту. Соң син эз генә генә кулларыңны кушмай, хаман шушы тирәдә тотам.
Күкрәк күкрәк дигәч тә инде куя тотыйм соң мин. Ярый, анысы кара әле. Син син син димәк син ясатмыйм дисең инде, ясатмас идең. Мин ул турыда гомумән уйлаганым юк. Юк, алай түгел, алай түгел.
Ләкин Роберт. Гүзәл Лилия дим. Лилия алай түгел. Тукта әле. Роберт, миңа әлегә Үземдә бар әйбер дә менә канәгатьләндерә дип әйтимме соң. Бар бар әйберем дә, бар нәрсәм дә ошый. Тәнеңне канәгать.
Әлегә шулай.
Ә менә алга таба ни булыр, әле күрербез, карарбыз. Барыбер менә бәлки фикер үзгәртер. Сез хатын кызлар дип инде, бәләкәй чакта ул мәктәп вакытларында Үзенә күрә бер шундый ясама был имплантация, имплантация ясаткансыздыр сез, имплантация дип, имплантант. Ул да булса, ваталар тыгып йөргәнсез бәләкәй чакта бер кайчан да бер тапкыр да андай бер булган шакмак шакмак ми күрсәтмәде Юк, шулай. Роберт, минем сиңа бары бер генә сорауым бар. Минем күргәнең бар, шакмак шакмак. Минем сиңа бары бер генә сорауым бар. Нинди кызлар белән йөрдең син? Сокмак сокмак дисең.
Юк, ул беләсеңме? Вата. Нинди кызлар белән йөрдең син? Алай түгел. Әгәр дә алар вата тыгып куялар икән анда, әйме? Ул беләсең, ул теге түгәрәк булып күренми. Ул менә берсе чыгып тора, берсе булай. Карыйсың, бу нинди сокмак имисең? Нәрсәсең бу?
Ә э, син ишеттеңме соң әле безнең э, спортчыларыбыз Пекиндагы олимпиадада гомум медальләр саны буенча икенче урында бара. Гүзәл, э, беренчедән бу шундый Кызыклы мәгълүмат, ләкин син икенче урын дип арттырып җибәргәнсең. Юю медальләр саны буенча. Гомум.
Әйе, гомум, гомум медальләр.
Алар 33 әйме? 33. 32.
Түгелмени?
33 булырга тиеш. Ярый, без аның анысына килеп җитәбез. Ә болай безнекеләр 9 урында ан таблицада. Ансын гына Мин моның белән менә риза түгел икенче урынга менгән. Монда алтын медальләр буенча нитәләр, исәп тоталар. Ансы шулай. Әйе.
Ә гомум медаль зачетта менә Сочи олимпиадасы белән чагыштырсак, безнең без анда гомум медаль зачеты буенча без беренче урында идек анда. Анда безнең ялгышмасам 16 медаль, әйме? 13 медаль. 13 алтын медаль. 13 алтын медаль. Соңыннан 2018 елга күчсәк, Кореяда безнең анда нибары ике генә медале, ике алтын медале. Беләсең моны ничек? Беренче урыннан әйме? Шундук әле 9 нчы урынга тәгәрәдек без анда. Медаль медальләр, алтын медальләр саны буенча. Һәм Ни белән шулай уңатыла икән? Һәм инде менә соңгысы менә 22 нче елдагысы, Кытайдагысы алтын медаль. 6 алтын медаль һәм без 9 нчы урында. Медальләр саны буенча без икенче урында. Мин моны аңлата алмыйм, ничегрәк шул. Ә, бәлкем аңлатып буладыр, допинг скандаллар беләндер инде ул. 2014 елда без бик тә куатлы шундый допинг скандалга эләктек, син аны хәтерлисеңдер. Ул инде 2018 елга кадәр дәвам итте. Безне соңыннан шулай ук әләмсез чыгыш, чыгыш ясарга ниттеләр инде, әйме, тәкъдим иттеләр һәм инде гимныбызны алыштырдылар Чуйковскийга. Әйме, шулай бит инде, әйме. Шул скандал менә 2022 елга кадәр дәвам итте. Һәм менә шул скандал аркасында безнең иң өметле спортчыбыз Камилә Вәлиева да 4 урынга гына калды дигән фикер әйтәләр белгечләр. Сындырдылар.
Роберт, ә мин беләсеңме, мин менә ул кыска программаны да, ирекле программаны да махсус аның өчен вакыт тауып, башыннан ахырына кадәр карадым, бөтен спортчылар чыгышларын да карадым. Беләсеңме, менә Әйе. мин тагын нинди рәк фикер туды миндә. Ул безнең Россия спортчылары арасында да иң соңгысы булып чыгыш ясады. Беренче ике кыз Менә дигән чыгыш күрсәтте. Менә дигән программа. Алар үзенең үзенең көчен күрсәтеп, барча дөньяны шаккаттырды. Менә алар чыгышыннан соң һәм бигрәк тә менә бу допинг скандалдан соң, әйме, бәхәстән соң Камиләгә икеләтә авыр булгандыр дип уйлыйм мин. Шулай. Чөнки ул а, алар бер командадан булсалар да кызлар белән, әйме, ләкин бер командадагы кызлар Күпкә бик көчле чыгыш ясадылар. Һәм менә ул алар өчен бер яктан сөенсә дә, икенче яктан ул курка-курка бозга чыккандыр. Һәм аның менә Этери тут беридзе, әйме, аның тренеры. Шунда ук әйтте бит аңа, син ни өчен бер егылудан соң программаң өчен көрәшмәдең дип. Әйе. Һәм менә бу чыгышлардан соң кызларның елый-елый тренерлары белән сөйләшүе, бүтән бозга чыкмыйм дип бәхәсләшүе күңелгә бигрәк тә ничектер авыр Шулай бит син күрдеңме аларны? Ой, мин инде мин күзәттем аларны. Мин кат-кат карадым ул видеоларны. Хәзер башкачарак карыйм олимпиадага ничектер. Хәзер мин элек мин караганда спортчылар минем белән бер яшьтә иде. Э, бәлки өлкәнрәк иде, әйме? Хәзер мин башкачарак карыйм. Хәзер алар бөтенесе дә менә балалар кебегрәк. Һәм мин менә аларның менә балалар психикасын жәллим мин анда. Спорт ул бит Ул шундый куркыныч әйбер бит менә хәзерге заманча спорт ул бик тә куркыныч әйберләрнең берсе. Һәм инде безнең Большуновның да ничек шәп иттереп Бу әлеге әлеге олимпиаданың Россия җыелмасында каһарманы ни дисәгез дә Большунов. Ул алтын медаль, алты алтын медаль арасыннан өчне китерде бит ул, әйме? Ә бит нәкъ менә Большуновны бер ара хәтта Олимпиадага җибәрмибез дип торганнар. Җибәрмибез. Аның өчен әйе тавыш шулай ничек теге бирмейбез инде
каршы торганнар каршы төрле артистлар өчен тавыш бирергә тырышып караганнар әйме каршы килгәннәр әйе шундыйрак әйберләр булды менә большунов һәм инде не олимпиада ябылышында ул безнең әләмебезне байрагыбызны алып барды олаңа лаек
Димәк, э, чираттагы вакыйга турында фикер алышмыйча һич кенә дә булдыра алмыйбыз. Ул Луганск белән э, Донецктагы хәлләр, син моны инде ишеткәнсеңдер, шулай бит? Әйтмәде.
Һәм Яшмәде. Э, әйе, һәм андагы халыкны эвакуацияләү бара бит инде. Безнең Ростов өлкәсенә бер төркем шул э, халыкны китергәннәр инде россиянең көньягына инде анда әйе хәтта татарстан татарстанда да аларны кабул итергә әзер икән дигән хәбәр ишеттем әйе егерме беренче гасырда э, шушындый менә гаугалы кирәкмәгән вакыйгалар сугыш белән бәйле дип әйтү инде бу инде э, нәрсәне кыргыйлык бу мәгънәсезлек һәм бу бераз гына Урта гасыр ниләрен хәтерләтә инде, нәрсәләрен, алымнарын. Шулай бит инде? Шулай. Аларның яраткан үзләренең торган җирләре, яраткан йортларын үз куллары белән бикләп чыгып китеп, берәүнең дә чит җиргә барып торасы килми. Килми бер дә.
Ләкин Менә бу галәмәт мәҗбүрлиләр.
Ничек кайчан тәмамланыр икән? Мин мин без андый гомумән мин әйтә алмыйм моны турында. Беләсеңме? Мин үзем аполитичный кеше. Бу шундый мәгънәсезлек. Уф, бу әйтеп бетергесез. Әйтеп бетергесез мәгънәсезлек. Ярамый бит инде алай. 21 гасырда сугыш дип тор инде син, әйме. Халыкны шулай куркытып йөр инде. Э, безнең хоккейчылар көмешкә калдылар бит, ә? Тәки көмешкә калдылар. Инде ничәнче олимпиадада без финнарны җиңә алмыйбыз. Финнар безнең өчен ул э, ни, нәрсә дип, табу, табу түгел, табу, табу. табу. Юк, финнар безнең өчен ул э, Җиңә алмаслык бер бәла дисең. Әйе.
Шундый бер бәндәләр. Җиңә алмаслык, юк, юк, җиңә алабыздыр без аларны. Без бит әле 1-0 э, җиңеп бара идек. Соңыннан алар безне 2-ге 1 исәбенә җиңеп куйдылар да, аттылар да. Э, Мин карамадым да. Алтынны алып тойдылар. Юк, кереп пак кере. Шулай сөйләшәләр бит инде. Россия пак кереп тик кере. Ну, нәрсә дип әйтим инде? Э, Тырышырга кирәк. Ә монда безнең хоккейчылар, яшь хоккейчылар, Йә, шулай килсеннәр. Ассызыклап куям мин шулай ук. Ничек күрсәттеләр үзләрен, ә? Ничек күрсәтелә? Шәп күрсәттеләр, әлбәттә, финалга кадәр барып җиттеләр бит. Ә? Финалга кадәр. Швейцарлар Өметле барып- дисең инде бу Өметле, спортчыларны. өметле спортчылар. Безнең а, не, тәҗрибәле уенчылар кайда? МХЛда калды, җибәрмәделәр аларны. Монда менә яшьләрне җыелып, җыеп, җыелып, җыелышып, шундый менә а, уен күрсәттеләр. Финалга кадәр барып җиттеләр. Монысы мөһим.
Роберт, һәм узган атнаның безнең татар мәдәнияте өчен аеруча да мөһим вакыйгаларның берсе. Әйе. Ул Галиәскар Камал исемендәге татар академ, дәүләт академия театры өчен яңа бина проектын расладылар. Җиңүчесе билгеле. Моны безнең Мәскәү архитекторлар архитекторлар җитәкләгән консорциум отты инде әйме бу проектның төзелешен японнармы алар японнар белән берлектә әйе син гомумән карадыңмы инстаграмда мин карадым һәм текст трансляциясен укыдым укыдың әйме әйе әйе укыдым укыдым валлахи укыдым сигез финалист арасыннан бер җиңүчене билгеләрләр сигезме алар или юк финалистлар барлыгы сигез иде Мин дөресен генә әйткәндә башка консорциум җиңер дип уйлаган идем. Кайсын, дүртенчесеме? Юк, бишенче иде алар. Миңа менә аларның проекты бик охшаган иде, чынлап та. Шул кадәр яраткан идем, әйме? Аларның ул проекты безнең милли бизәкләр стилендә ясалган иде. Шул кадәр матур, шундый матур бизәкле яфрак стилендә иде ул аларның. Ләкин ни өчендер менә шушындый ни өчендер түгел инде әйме аны тавышлар саны буенча әйе менә шушы
проект җиңүче булды мин менә шушы финалистларның арасыннан җиңүчене ачыклар алдыннан галиәскар камал театрының директоры илфир илшатович якупов белән әңгәмә корган идек әйе бер сөйләшеп алдыгыз ул турыда әйе ул турыда безнең тапшыру да чыкты кызыклы булган кызыксынсагыз аны безнең инстаграмда табып карый аласыз Менә ул шундый бер бик кызыклы фикер әйтте. Әйдәле. А, димәк, проект ясаучыларга э, бирелгән төп кагыйдәләрнең берсе ул бинада ниндидер милли төсмерләр булырга тиеш иде, әйме? Ә менә Илфир Илшатович менә шундый бер кызыклы фикер әйтте. Әйдә. Бинада миллилекне ниндидер орнаментлар түгел, ә шунда килгән халык тудыра диде. Ягъни без үзебезнең репертуарыбызны күрсәтәбез, без ә, спектакльләр куябыз, әйме халыкка ошасын дип тырышабыз ди. Ә менә халыкның аларны кабул итүе, яратуы һәм яратып шул бинага килүе менә шушы милли рухны булдыра да инде. Безне яратып караучы дусларыбыз. А туктай, давай, мин син э, кешечә әйт, әйме? Зинхар, син кешечә әйт, мин үрдәкчә әйтермен. Ни өчен? Давай, кирәк.
Бәлкем безне хайваннар да карыйдыр. Әйдә, әйдә, сөйлә. Әйтәм җүләр мәзәк.
Давай, давай, давай.
Эзгене генә җитеп, мин эзгене.
Әйдә. Безне яратып караучы дусларыбыз. Шушының белән безнең тапшыруыбыз тәмам. Кызыклы вакыйгаларга карата үз фикерләребезне белдердек бугай.